Vawiin hi January ni tih sang hi zawhni pali kum thar lawmna ruai chawlhbuk Kohhranah kan che leh dawn a tunah hianin Hatuchetla kan en thin dawn a ni zing dar pawh a ni a boruak a nuam hle mai.

A rawn kal maw? A awm ve viau ve. Hnih sawmhnih pathum kum Krismas chawchhum dan a nia. Kum tharah. A kum thar tiin an ziak a hei an ring chhun sawm dawn a nih hi. No zahnih sawm nga, zahnih sawm nga, zahnih sawm nga tiin eh a hnuai zawk hi kum thar tihna a ni ang. Aw. Hei dawn che lawm. Nang leh nang loin i rawn inmet kawlh ve tlat.

Helai lamah hianin vawk an la rawh mek a ni heitu vawk nge? Nge nei chu bawk a si lo a. a tui dawn sa tui tawk khawp mai hi chu ka ni

buai thlak ve dawn em aw neuh neuh ngai lai a eng nge ka rawn ti dawn alawm a ril vel in khawi maw ka rawn ti dawn tep mai lo i kawt fana sal tuk a a ril vel i lo khawi maw ka ti dawn alawm nia ka che vak peih lo a thin a na

kan biakin kan ruaifachu te chet mai kan han ti lang ange tih hian a chiang deuh ang chuan hemi kan fatu chetna lai tak hi. Kan biak in thar tur a ni a ti hian a lang chiang deuh vang a. Tichuanin biak in thar hi kan sak mek avang leh hlui kan la thiah loh vangin helai hianin duh tawka chetna tur kan nei ta a. Tichuan tuna kan thlir mek khu chu chhuak phei hnah lo mal mal mal tute kha a ni ta a. chuan a piah sawnin vawk la sa ta saw kan pa sawr hovin an la buai laih laih a pa sawr chuan a la pui a kan pa sawr hi ah tunhlai hianin SMTC lama director turin an phei dawn a tumin ah kum thar lawmna hi min hriatpui a ni ber tur a ni dawn a ni. Chuanin tuna an eng lo mek thu, an theih mek thu vawk an sa an chan a, an chan zo tawh a. A vawk pahnihna kha nia tuna an sa lai mek thu vawk pathumna a ni. Tichuanin a piahah chuan bawng sa an chhuak hluah mai sasa chu chung lam atangin kan tih laka chuanin hemi lama kan tih hi chaw an chhimna mek a ni. chuan chhumna hmun a ni. Khawlai khuanin bawng sa an chhum a, dekchi pawh lim hlawm khawp mai a khu. A ve nalh leh a hmachhain an lo hil a ni khu. Chuanin vawk ke an lo rawh mek a, khutah khuanin vawk ami sa an lo chan mawlh mawlh a, a lu bei tur a ni ka ring khawp khu. umm mah hming ho in chuan in hei hi mi chila kan sawi a vawk pahnih na kha nia ka hmu a vawk pathum na vawk pakhat hi kan ti fel tawh a tunah hian in. Chaw chhumtu ten chaw an chhum a, ni dangah chuanin biakin chaw kha an chhum thin a, amaherawhchu chu remchan zawkna avang leh chaw han zawn sawn te awlsam zawk avangin helai biakin tunah hianin a insawn chawp ta a ni.

vawiin January nge tih a ni a, kum thar ruai ṭhe tur enge an buatsaih leh tawh a chaw, ding tlat leh ta put mai, chulaiah sawn ruai kan ṭhe dawn a ni. Hemi biakin ban khatna leh ban hnihna kar chhovah hianin Krismas ah chuanin. counter siam a ni a mahrawn chu kan han helamah hianin ruam han han siam thar ta tah sawnin kan chheh dawn ta a ni e. Jubilee Sawrkar ding ran mai. he lah hianin lengkhawm leh upa ho tan tlem lama kum lama upa tanin ruahmanna an siam a lengkhawm ho te nen an ei dawn a ni. hetah hian kan chief minister pawh an ruai ṭheh dawn a a intlar a tunah hianin ruai dawh mek a ni a ah a ruk kal tur pawh kan dah tha hle ka tha e kan chief minister pawh tihian mipui zingah a intlar ve mai a ah.

a zai a a lam a ti hian in ni leng in min tel pui a tun atang rei lo te chuan zar ko ko zar kawt ko hran ah peng upa a ni chho mai dawn a chumi ni vang chuan in vawiin ah pawh theih tawp in len khawm na lamah a zai a lam a tin hrim kum thar ruai min hreh pui bawk a ni he lamah hianin inter ho an lo awm a e hello hello um a nuam em vawiin hun hman te ka hre ve miang a ha thla kep vak lo thengaw tiang awm em i tawk lo awm a

an lo ei mawlh mawlh tawh a hei vawiin hi ni dang aiin kan kul hun kan kal hun hi a tlai hret a dar thum leh minute sawm panga a ni a thum leh sawm panga ah boruak a nuam tawk viau tawh mai a a chawi pawh an tha Thank you.

eidawn sin ang aw ah khulai thut chu ka thei chiah lo avangin chung lampangah hian kan eidawn a ni tlem a ka problem ka kema hriselna lama problem ka nei ka thut theih lo avangin din theihna lai kan zawnga chungah kan eidawn a ni He ta misa sai nia. San mai a. Hey, ei ve na sa mai. An fel ania. Oin chu a chung te an dam lova. Kan bula. An lo kil ve ni. Kan ei nual e. Chang mai hian nge ei ve o. french fries leh hei nge a tui chiah ei anih hi khukhu kan chaw ei dan a ni chuanin biakin helai zawng zawng hi a kinah chuanin biakin lam tual tur te thutna tur te an ni ta a. Tuna kan nula ho ina an inchhawpna khumi no an chhawpna lai vel khu khu kan lam tual tur a ni dawn ta a ni. Chuan Salai ruai thena zawng zawng saw nakin a thut arh vek tur a ni dawn a. Chuan saw la saw gallery hnung lampang he lampang hi he gallery vek tur a ni bawk ta. Tichuanin Kulai khu Maicham area tur a ni. Kan biakin tur hi a zim lutuk dawn lova biakin lian tak a ni dawn a. Tin he laia tha lai ho rawn kal phei dam dam na lai hi hei hi Lai Corridor hi biak in pawn tur a ni nangin Khukhu Khawpui Nikhua pawh Gallery a hman vek thei tur a ni dawn a ni. Chuanin saw lampangah sawnin Gallery hnuaiah sawnin counter pakhat an siam bawk a, helaiah hian an siam bawk a, helaiah hianin Theitui vel leh a sorry. enge ka tiang an thur tui te a tui pui te ka ti ho lak na tur khan siam ta khu lai khu anin an tui chi fang fang sa tek te dal te dam lo sa tui pui ruai ron kil thei lo tan an thur tui te kan fatu hruai tu teng la dam lo ei tur an lo pek zong zong zong ati khuanin damlohna vang erawh i rawn kil thei loh hi zabawr vel te hi kan awm thin a tun krismas ah khan mi za sawm thum lai kan awm a za sawm thum za sawm li te tin hmun danga duty te an awm ve thin bawk bawk avang hianin hei hi kan pack a kan suah vek thin a ni.

he lamah hianin chanawi an lo ti fai a eng department nge nih inter department inter department Senior department ten thleng an sil mek a ni. senior department pawh thei kan sila hei hi kan tur chin dan a ni a inchhung lamah pawh an sil bawk a pawnah hian an sil bawk a disposable plate a ni ang chi ho rei rei hi kan hmangaih tawh lo va nuih ni vang hianin. Heng steel plate awm si chu kan lei tep a khukhu kan sil a, kan hmang mai thin a ni. Chuma set part ah environment tana chhawr zawk leh kan hriat avangin kan dohvan hianin disposable pet hi kan hmang ngai tawh lo a ni.

kan duh tawk dawn darkar darkar chan ve vel kan va thang a hello khawin la kal dawn eh a a le thum leh hmel sam nga panga Dah leh ta tep kan ruai hreh zo kan haw a nia. Hmun danga len kan peih si lo a, kan haw tlang leh nal nal mai niang chu. oi chhung a rei lo hle mai minute sawm kan phei atanga minute sawm thumah chuanin ei nen intlar nen ka hre zo vek an ei tam lo bawk sia.

Nga chi nge chaw hi ka ei thei lo em em mai ni tih hian ka buai ta. Ka tan te a um kei phei chu zing chaw ka ei lo a. Um enge kha pudding ni lo rasmalai chiah ka ei a. Chu ti chung chuan ka ti hlei thei lo a ni.